Kan Baibal caah Thiang Thlarau theitlai ti i Galati a ngan panga a hme kul le hnih kul le thum ah a hun chimmi hi a tling cikcekmi si ko chap zong khi a hau bak lomi khi si. Sihmanhsehlaw tu kum thonghnih le kum kul Kumkhat chung kan tlangtar ah cu Baibal caang cu kan i thim tikah hin biafang pakhat te kan chapmi a um. Cu zeidah a si tiah cun thiang thlarau theitlai nun timi biafang te kan chap. Zeicahtiah cun aa, cu thlarau theitlai kha nihin kan ram Zumtu kan sining, kan umtuning, kan lungput kan cawlcangh ning ah hin kanmah le kanmah cu a tlai ngaimi zong kan i rel kho men ko. Asinain mi nih kan ei duh taktak ve maw, ei duh taktak lo ti cu kan hngal kho sisai lo. An kan ei maw, an kan ding maw, an kan ngamh maw, zangdam tein kan nunnak chungin an lut chuak maw, Va tlai ko ṭung i hohmanh nih ei hlei lo. Amah te i a tlol i tlami bantuk hna si sual zong ah fawi te i cucaah cun nun van chapmi nih sullam cu a tlai bak ko lai le cucu hopaoh nih hun ei vemi ti khi langhter duh ruangah thlarau theitlai nun thiang thlarau theitlai nun thonghni le kum kul ah hin cucu i kalpi tuah hna u sih la. ti hi saduh kan thah ruangah kan tlangtar ah hin thiang thlarau theitlai nun ti kha kan hun i tarnak a si cu thlarau theitlai kong cu a tampi ko lai nain a biafang bakin kalatiang an panga hme kul le hnih kul le thum chungah mithiang paul nih a kan chimhmi hi pakua te a kan chimh cu pakua cu uh, tukum a ningpi in kan chim khawhnak hnga ding caah hin tuchun hmanh ah hin pakhat cu lak i pakhat dawtnak kong hi a tam tuk le zong kan chim cawk lai lo i dawtnak i kap tampi in hrilhfiah khawh a si i cu hrilhfiahmi chungah pakhat te phunkhat te in kan hrilhfiah hna lai Zeitindah kan van tlai khawh ve nakhnga a lamkip i van tlainak dingah pakua um le cu pakua chungah cun dawtnak kha kan van thim le cu dawtnak zongah cun pakhat te pakhat te tal hi lambak pakhat te tal hi kan thei tlai nun ah kal kho ve selaw a ṭha hnga maw tiah ruahnak hun chuahpi duhmi Siherhnak ka hun neihmi cu dawtnak ahcun ṭihnak a um lo. Sihmanhsehlaw cu dawtnak ahcun ṭihzah upatnak tling a um i zawnruahnak in a khatmi a si ti kha kan ruat ṭi hna lai. Dawtnak ahcun ṭihnak a um lo, asinain ṭihzah upatnak in a khat i zawnruahnak in a khatmi a si ti te kha Tuchun ah hin dawtnak kong han tampi chim awk um lai nain cu pakhat te cu zohṭi dingin sawm kan duh hna i dawtnak kan ti tikah hin Thiang Thlarau laksawng tamlak te Baibal ca na kan chim i Baibal thiammi hna nih kan chim ni ahcun sawm sarih leng um la tiah ruah a si. Korin cakuat pakhatnak dal hlei khat khan ai thok cang an ti maw hlei hnih hlei thum hlei li siseh Rom dal hlei hnih ah siseh Efesa dal li ah siseh Peter cakuat chungah siseh thlarau laksawng hi tam lakte a kan chimh a laksawng a kan pek zumtu vialte sinah pek a simi cu laksawng a chim tikah hin laksawng in ṭha cio di i vai hngar ding hlei zong khi a si lo ti kha mithiang paul nih tu le tu a nolhmi ai tel i cu chungah cun biapi ngai in a hun hlawimi ah thlarau laksawng vialte lakah a ngan cem ti khan in a kan chimhmi cu dawtnak hi a si laksawng zongah a chim i theitlai zongah a hmasa bik ah van tlarmi ahhin dawtnak a si ṭhiamṭhiam le hi dawtnak thlarau laksawng zong a si i thlarau theitlai zong a simi cu dawtnak kong ahcun holh a thiammi hna nih an ṭial ning kong kan chim tikah aa ka pe ti cu va si kaw Agape timi dawtnak an fianter tikah hin minung lei nih a zeiti hmanh in tlinh awk a ṭha lomi khi si. Pathian lawnglawng nih cu dawtnak cu a tlinh khawh. Pathian lawnglawng nih cu dawtnak tling cu a hmanthlak a fianter khawh, a tlinh khawh ti kha kan chimmi si. Cutilei van ruah cu minung hi lungdong ding kan van um nain zeitluk mi vanṭha le zeitluk mi thluachuak dah kan si ti ahcun cu Pathian lawnglawng nih a tlin khawhmi kha Bawi Jesuh minung i a hon i cannak a dawtnak kan nunnak chung i a zik i a langhternak thawng in cu dawtnak chung ahcun khumhmi fale kan si. Pathian lawng nih a tlin khawhmi cu dawtnak a sunglawi tukmi chungah zeitindah kan nun khawh timi kha Johan cakuat chungah a kan cawnpiak ning ahcun pakhat le pakhat nan i dawt a si ahcun Pathian dawtnak chungah a ummi nan si i Pathian fale nan si i Pathian nih a dawtnak tling chungah an chiahmi hna nan si ti kha a kan chimh. Cucaah cun dawtnak hi khi ka vanrampi lawngah aa vomi tongh khawh a si lomi kha si loin dawtnak cu mirang holh kan i hlan kan feel khawhmi kan nunnak nih a tem khawhmi kanmah chung te bakah Pathian nih a kan chiahpiakmi alaksawng sunglawi tuk a simi a si Cu dawtnak theitlai cu midang nih kan nun ah ei kho ve hna seh, hmu kho ve hna seh, tem kho ve hna seh ti kha Baibal nih hin a tlangpi in ai tinhmi a kan tinhpiakmi a si i thlarau theitlai zong nih duhnung tluk in a pakhatnak ah a van kan tlarpiakmi a si. Cucaah cun cu dawtnak nangmahle keimah nih kan neih khawhnak hnga ding caah a thei kan tlai khawhnak ding caah thil pakhat te lambak bantukin pakhat te na thaizing ah hun i ruah hna u silaw ti ka duhmi chim zong ka chim cangmi cu dawtnak ahcun ṭihnak a um lo ti hi kan theitlai duh nung si tuah seh mi nih an kan ngamnak si tuah seh mi nih an kan din ngamnak an kan ngei nam an kan ei ngamnak si ve hram se ti hi saduhthahnak nganpi ka nei i cucaah cun dawtnak ahcun ṭihnak a um lo ti hi ni thaizing ah hi kan tlangtar a hmasa bik kan hrilhfiah ni ah hin Pathian nih khuaruahhar in thazaang kan pe sehlaw nunnak hi kan hrilhfiah khawh nakhnga ding caah kan timhtuah ko seh ti van langhter ta ka duh. Ṭihnak a um lo kan ti tikah ṭihnak zeidah a si? Kum sawm ruk reng lo kan ram le kan miphun nih kan tuar cangmi cu ṭihnak bak hi si i ṭihnak kong hi ahohmanh nih hrilhfiah hau lo bak in kan i fianmi si. ṭihnak kan nunnak ah a fah tuk ruangah hin thil ṭha tukmi kan fianter hmanh ah ṭihnak in maw kan fianter cu mi tampi nih tahchunhnak ah vanram vanram kainak ding kong kan fianter tikah hin a nomhnak le a ṭhatnak le a daihnak le a hnangamnak vialte chim hmasat loin hell ah na tla lai hell cu ṭihnung ti bantukin i tlerh i khonnak i ṭhi i pheihnak pungsan deuh vakin thil ṭha cem hmanh nih kan fianter tikah ṭihnak phun in kan i fianter hihi ṭihnak nih a rak kan ciah tuk caah a si a luat in kan luat kho lo i ṭihnak a hei um lonak hmanthlak ding vanram ai dawhnak kha hel in hel kan ṭihnak phun in tahchunhnak kan hman tawn cu lawng si loin kan i laimi nih zumtu hna nih ṭihnak kan fian ning hi nawl ngeihnak timi ana ngeihnak he hin thuk tuk in kan sengtlaih ter tikah hin kan i theih bu tein siseh kan i theih huaha lo buin siseh cu ṭihnak cu innchungkhar in pumpak in Khrihfabu in miphun in nifatin kan cawl kan cangnak ah kan langhter. Ṭihzah upatnak timi hi Laimi nih nihin a hman zia kan thiam lo tuk i a mui kan chiatter i ṭihzah upatnak kha tangka hnan kan cawk, i tlerhkhonnak hnan kan cawk, meithal hnan kan cawk. Nizan ti ni te ah ralpel ka va tlawng ta i ṭio nel ah ka va phan i lungler ralbawi pa bothum pa he sual ngai ve i meithal anau le a kenter hna i mahte i thing a phur cuahmah mi motor thing a phur cuahmah mi hna kha va thlir va khon hna va tlaih hna phung le phai ning ti ahcun kan ralbawi pa kha a dik ngai mi zong cu si ko lai nain hong ka ṭih ngai hna seh ti si i zeitluk an alo ti ah cu tu cu ralpel khua bawipa lebang cu zu zuarter na zuar lo ahcun ti zu bak kha in ah hong zuarter zuar lawk le ṭha lo le a poi ning he ṭih an ṭih cu Khuami ngaingai nih khan kha zun zuartermi kha van den viar i tangka van van liam ding ti le ti kho deuh ve ṭung lo le cu lio cun zu rak duhmi le an um ngai hoi ṭung le kan khuabawi tiang in tu tiang ahcun zu zuarter hna hi a um meithal te van i ken cang ahcun hohmanh nih bia el ngam selo Cucaah cun Ne Win nih a rak ti zungzalmi cu Pyongwa ma ana shire meithal para hin nawlngeihnak um timi nih cun a kan ciah tuk tikah hin kha ṭihnak kha phunphun in kan hman. Sianginn ah cachim kan thiam setsai lo zongah camipuai kan in sunghter hna lai ti cang ahcun kan ṭih hna. Sayate hi kan dawt setsai hna lo zongah ar hna kan va ṭhenh hna. Kan fale nih kan ṭih hna siah kan ti fungfek kan i lak hi kan kan orm hna. Cawnpiak zeitluk in dah kan thiam lo ti ahcun nu pawl nih an fale an oipa ah an fale an ṭap le ṭila ṭila khi sia pa ra la len tuk la pastor ra la le ti an ti ke mi kan ṭhi mi hna hi mi ṭha lo ti kan ṭhi hna le cucu ṭihnak kan hman ning exercise kan tuah ning a si cucu innchungkhar zongah lut khrifabu chung zongah lut cozah a zung le bangah cu a tam ning ti awk ṭha si lo cung tang pehtlaihnak a fahnak le bangah cun fiang khun in a lang rumra timi kan fiantir ning zong hi Keden hna i det ngam setsai lonak ding hmun pawl khin tahchunhnak kan hmang ciamam le cucaah ruah set set ahcun ṭihnak um seh timi kan sersiam ning ah hin kan i theih bu te in siseh theih lo bu zong in siseh Cucu kan mibu nun ah a ṭhawng ngaingai i ana he ai pehtlai, nawlngeihnak he ai pehtlai, tangka he ai pehtlai, hmuhcomi duhnak he ai pehtlaih tikah cun nihin kan mibu nun ah hin ṭihzah upatnak nun cu a tlawm ngaingai i ṭihzah upatnak nun Pathian ṭihzah upatnak nun in ai semmi zawn ruahnak tling i zawn ruahnak zong hi a theitlai a tlawm taktak Cucaah cu nihin ah ṭihnak, ṭihzahnak timi kan hrilhfiah ning zong hi biatak tein kan hrilhfiah, fingrilh tein kan hrilh ṭhan a hau. Ul le nau hna, kan i manh si ahcun tu kan lawi in Isaiah ngan sawm nga le pahnih, Isaiah ngan sawm nga le pathum, Filipi ngan pahnih a hme pakhat in hlei khat, hi vialte va rel ṭhan hna hmanh u sih. Bawi Jesuh Khrih zeitindah rumra a ngeih timi kha a kan chimh. Bawi Jesuh nih rumra a ngeihnak cu a nun ai phahnak a si. Hramhram in i cuhnak ah a um bal lo. Ai sersiamnak ah a cang bal lo. Mi nih hong ka ṭih hna seh timi muisam a nei bal lo. Voikhat ah Israel vuancicheu nu kong tuanbia an ṭialmi Muko mekazin ah an ṭialmi te khi ka rel i IBC nubu tinṭan zongah ka chim bal, phungchimnak zongah ka chim bal nain ni thaizing ah hin van nolh ṭhan ka duh. Amah hi a min ah Koldimir an ti i Israel ram prime minister ah nu nih a ṭuan khawh ve. Niruk ral timi choyat sipuai timi te hna zongah minthangmi a si. Miza taktak a si i pumpek ngaingai rian a ṭuanmi nu a si i Zankhat cu zan khuadei ti awk dengmang in rian a ṭuan khuasik ni ah a si. A lengah vur an tla, atu i sono tlak hin an theih ko cang hi. Video ah, TV ah kan hmu tuk cang i sono tlak cun an hmuh ngaingaimi si. Halkha he a kihnak ram a si ve caah kih timi cun an hngalh ngaingaimi si. Zan khuadei dengmang ka miphun le ka ram ca rian ka ṭuan i ti zungkhan ah anih zungkhan cun a lum an pek i dai tein mei lakah hnangam tein vur zong nih a tlak lonak hmun ah rian a ṭuan amah cang cun ka pung kai pe ngai tiah a ti lio a ruah lo pin khua a van ruahmi cu ya keimah hi ka miphun le ka ram ca ka pum kai pe tiah ka ti lio ah kei cu inn chung tang te ka um i Heater an ti heat peknak a lum peknak tang te a ka um i asinain miphun le ram ca a pum ai pe ve mi senkhat zong a si lomi ralkap pa innleng ah sentari a congmi vurruah nih a sur cuahmah mi sano nih a tlak cuahmah mi thir lengmang in rethei ngai a ummi pa ya hinglo pe um khi Cucu a lu hong pem ciamam le rian rang le tuahmi cu mah khot nganpi khin coffee phio phio phio i lum em em in cu bak cu lengah vai chuahpi le prime minister nu Wanji Cho nu nih cun dah mei van i ken pah cun coffee hraipi cu a ken pah i lengah cun van chuak le ralkap pa nih cu langan hmuh le a thin a phan ning ti zeidah kai palh sual hnga Zedah hi ka wan ci cho hnu rai keimah le ra lengmang fawn tung i ka tuah palmi um hau ma a thin phan a thir bak an thir a sen a hung phak tikah cun hi coffee kan phio piak coffee te in ding nangmai kan upat taktak mi na si miphun le ram caah pum nai pek nak cungah kan upat a ti

ninni tiang an nunnak hna cu a va liam diam cang ko lai nain tuanbia ah hin an chim peng mi a tang nihin IBC pulpit zong an kong tehte kan khan ṭihnak chungin chuah ṭihnak chungin luat timi hi dawtnak muisam cu si dawtnak mui cu si Dawtnak hi a kong a cawn in cawn ding a si lo. An nun in nunpi ding a si. Dawtnak cu cu cu si ti mi a kong he va cawn kha si lo. Zeitindah kan i nunpi la ti lawnglawng kha dawtnak sullam cu a rak si i cu dawtnak tling khit khet tein a kan neih piaktu kan Bawipa Jesuh Khrih nun in a hmanthlak kan hun zoh tuah hmanh hna lai. Ngakchia hna hi nan nok ti an ṭhawl lio hna ah Bawi Jesuh Khrih nih cu ngakchia hna ka dawn hna hlah ka sinah ra hna seh ti a rak pom diahmah hna. An lu cungah kut a chuan, thla a campiak hna. Bawi Jesuh hi ngakchia in an ngamh. An ṭih lo. Nu nih an tlaichan tuk fawn kan Bible ca kan zoh hmanh u Luka thawngṭha le bang cu dihlak in nu thawngṭha tiawk tluk si nu nih an tlaihchan tuk zeicaah nu ngakchia upa thleidannak a um lomi a lungthin chungah ṭihnak ai tuah lo i rumra ai neihter lo i nu zong nan ngamh Hlawhhlang nu zong nin fu ngam. Samaria mi nu lawang cu level khat te bang an bia rua. Ruat man oh. Kan van siang pahrang ni to ko. Kha Samaria mi nu kha amah bantuk ai ruang ten bia rua ko cu. Level khat te bia ruahnak ah zei minung dah kan theih? Pathian cu thlarau a si i a biatu hna nih thlarau le biatak i an biak caan kha a phan i tu nangmah hmai ka a phan cang timi bianung biasung lawi dah kha biaruahnak chung kan hngal khawhmi si kha miphar thinghmui zawtnak a neimi zong in fungam ngunkhuai kholtu zong nih an fuh ngam mizaw zong nih an fuh ngam i an tongh ngam tongh ngam mi si bawi suh khrih Rom ral bawipa centurion timi pa zong nih ralkap zong nih an fuh ngam ko cu lawng si lo Phoenicia nu zong nih a fanu khuavang a tuah tikah khan dam a duh tuk ruangah a fuh ngam ko. Greek mi pawl zong nih an rak fuh ko. Farasi pawl zong nih an fuh ngammi a si ko. Dawtnak cu zeitluk in dah a hmual a ngan ti ahcun Bawi Jesuh nih khan tlangbawi ngan bik kha a ṭih hlei lo. Bawi Jesuh nih Pilate hmai bian caya khan zeihmanh ṭihnak a nei lo ṭih lo tein kei ka pennak cu dawtnak pennak a si ti kha chim ngam ko zeitluk in dah a dawtnak ṭihnak a um lo ti ahcun thihnak a ton ngam i thihnak kha kan caah a tuar ngam Tuzing ka hin ka hun uar khunmi cu Bawi Jesuh nun a thei tlai mi vialte nih an ei khawh kan din khawh ning kan i tlum dih ning ka uar khunmi pakhat um. Cucu Emau khual khual a tlawngmi hna Cleopas le a hawi sin i ai langh ding dan te hi duhnung tuk ka ti. Baibal caan in va rel ṭhan ve tikah khi hrilhfiah phun dang deuh zong in va rel ṭhan ve ti lo ti hi sawm kan duh ngaingai mi hna a si. A ngaingai te ti ahcun Bawi Jesuh Khrih kong an ceih cuahmah Cleopas le hawi nih khan Jerusalem ah nihin ah zeidah a cang ti khan ceih Jesuh a thawh ṭhannak kong an ceih A tho ṭhanmi Jesuh khan pawng ah ra bia ruah hna. Koi le hna zeidah bia nan ruah an ti tikah ar nawn te nan zoh cu mu. Khuaruahhar nawn te nan zoh. Tu chun ah zei he dai lo ti ahcun tu i coronavirus kong nan thei maw ti i thei hlah an ti ahcun ar nawn te kan i zoh dingmi hna phun khi lo cu vawlei cungah a cangmi thil zeihmanh na thei lo ti phun nawn te khin mino pawl hi bia kan hal hna si si ahcun atu lio ah honi dah tennis tuk ah far tangah ti khi hel hna selaw hei thei hna hlah selaw arnon te khin kan zoh hna hnga pa boi hna hi tennis tuk a huam ngai ve le atu lio tennis tuk ah hodah fa tangah ti van hal i thei tel hlah selaw arnon te khin zung ku pa kan zoh hnga khi ban tuk phung sai ki a man thlak a si Hi tluk i a kong kan ceih mi, a phul in kan phul ko mi, nang nih man na theih lo ti nawn te an zoh mi pa, an Bawipa Jesuh Khrih kha urumra ai thawm lo tuk tikah khan Jesuh tin hngal lo cu. Cu tluk cun do Bawi Jesuh Khrih hi kan sining a kan hrawm cu simple te na um. van ten ta ka duh atu ahhin Khrihfabu nih meh kan nei lo le pastor te Khrihfa upa te rawl hrawl kan au ngam hna lo timi ka theih tawn le ka lung a nuam lo tan chepa hna nih van thok selo ti ka duh ngai ko ti sik an hna bak in tuah selo pastor te hi rawl hrawl hong kan sawm selo a ei mi te hong kan ei ter selo kai lawm cem hnga da ka ti vok tha hau lo ar tha hau lo kan ei ning te kan si ning te hrawm mi pipi aziah kan ngam lo cu ṭihnak te nih zeinihdah kan phen cute cu ka van tenta duh mi te si i ngamh ding si i hlam ding a si i tlaihchan ding a si kan eimi paoh eipi ngam ding a si cleopas le hawi nih lampi chung cun kalpi cuahmak ko le bawi jesuh nih hin babel sianginn hmasa bik saza ṭuan ti si cu maka hin biakam hlun in amah kong tiang kha a van chim hna ti si kha babel caan in rel ahcun a cawnpiak hna i kha lio kha a zei set ti cu ai ṭial ti ve lo caah khan mu a chimh hna ti si mi simple ce mi sinak cu a wa zong ai wa lo lan lai bantuk ai um ter ha kan tlung ve ko tiah khan a wal to bak lo e ti lai tlung ve ko na an ei ton mi changreu te kha lak la van cheu tak tak tak long a khan a ho si khan van ngal tika boi su bel te ne cha kal tak hna i an thut pi kho ti lo lomnak an khat Le cucaah cun kan Bawipa Jesuh Khrih hi nifatin te hi zei a hme bik thil kan tuah cuahmah lio zong kan sinah a um ko ṭih awk um lo tein rumrapi ai ngaihter in baton hau ding mi kan si lo laksawng pi vai ken hau ding mi zong kan si lo thlacamnak in nifutin kan ton kho upatnak in nifutin kan ton kho caan futin kan ton kho kan nih zumtu hna hi teh ṭihnak kan timi le ṭihzah upatnak hi a hrilhfiah zia a thleidan zia kan thiam ve hna maw aziah Israel miphun hi baro zat te bak lawng an si ram me te an um nain nihin vawlei pumpi ah zei ruang dan ṭihzah hna a ngai te cu tu Israel ram hi laitlang tia hmanh si lo a minung tu cu kanmah nak kan tlawmpal te an tam deuh Nizan ti ni ah news ṭhate a ngai pengmi cu nan thei ko la. Iran ram in ralbawipa a lor ngaimi minang thla ngaimi kha America nih a zan ti le hei kah mei le thi na hro sek ve. Cu in hromi pakhat ahcun Iran ram hi nan kan kah sual a si si ahcun Israel le Jerusalem le Dubai ti ma cu hrawng khi zei khua thum hrawng ram thum hrawng khi chim cucu ka kah ve hna lai ti kha Iran nih ai hro cu lio ah Israel nih ral ṭha ngai timi cu vawlei cung vialte kha thawng hei thanh mei ko a ngamh mi nih ka tawng u nan cei cikcek lai ti mei ko a hei kan ṭih lo ning a mak Vawlei hi ka duh ahcun zeitipaoh poah ci ka hmi khawh ti nawn te khin um barawh zat hmanh an tling la ziah vawlei nih an ṭih ziah vawlei ca nih kan ṭih zah hna a ruang cu pathian an i bochan caah a si pathian an ṭih zah caah a si kha Pathian an ṭihzah an upatnak le an i bochannak kha nifatin an nunnak ah a hme bik in a ngan bik thil an tuahnak ah a langh ruangah nihin vawlei mi nih ṭihzah upat hmaizahnak an nei. Nihin dawtnak kan neihmi hi ningcang tin photna zamhnai thiam ve usilaw mi nih kan ei kho ve hna selaw laimi barawh zat te kan si ko nain an kan ṭih an kan upat ve ko lai cucaah cun dawtnak thei tlai u sih kan ti tikah hin dawtnak ahcun ṭihnak um lo ti kha kan hrilhfiah pakhatnak si seh i ṭih bak hla u sih lungthiam ah te ni pehtlai u sih ngakchia nih kan ṭihmi si hlah u sih mino nih kan ṭihmi si hlah u sih ka nupi nih a ka ṭihmi si la seh ka va nih a ka ṭihmi si la seh ka pastor sia te le Khrihfa upa nih a kan ṭihmi si la seh kan anmah zong ṭih hna la usih mizaw nih kan ṭih hna la seh ralkap zong nih kan ṭih hna la seh miphar zong nih kan ṭih hna la seh misifak zong nih kan ṭih hna la seh nuhmei he pamei he zeibantuk dirhmun paoh nih ai ṭih lo i ai upati dawtnak nun a langhtertu kan si ding hi a biapi bakmi si cucu a lengpi a um lo nangmah keimah nunnak chungah hin Johan nih kan chimh a tlai kho ve mi si ti tlaiter ve hna u sih Dawtnak nunzia dawh pakhat a simi dawtnak ahcun ṭinak a um lo ṭiza upatnak le zawnruahnak nganpi um timi hi pumpak in innchungkhar in Khrihfabu le kan mibu nun tiang ah zamh ve hna u sih tlaiter in eiter hna u sih ti kha na thaizing ah sawm kan duhmi hna si cu lungthin he Bawipa zanriah zong hi biakamnak tharchuahnak ah hmang hna u sih Kan dihlak caah Bawipa nih thluak kan chuahpiak ko seh. Amen.